جی حاضری سڈے اندر محبت ہے وفا وی ہے سڈے اندر ادب توں سر جھکیندے ہیں انا وی ہے سڈے اندر بس ایں گالھوں تا ہر جاہ تے نسے خود کوں جھکا سکدے انا ہوندی جھکا ڈیوں ہا خدا وی ہے ساڈے اندر۔ ابتدا کیتی کرو کہیں انتہا دے واسطے ہتھ اٹھاؤ تاں خیر دی کامل دعا دے واسطے۔ اوکوں تاں سجدے نہ کرو سجدے وی نئیں سجدے جیکوں سجدن جیکوں سجدے کرو سجدن خدا دے واسطے لوک میکوں سرو ننگا آکھسن آکھن ودے اے میڈی دستار گھن ونج بے ردا دے واسطے لوک میکوں سرو ننگا آکھسن آکھن ودے۔ اے میݙی دستار گھن ونڄ بے ردا دے واسطے او تاں افسر بݨ ڳیا ہے بھیݨ سمجھیندا وی نئیں سیندی رہیاں مل دے بوچھݨ جئیں بھرا دے واسطے او تاں افسر بݨ ڳیا ہے یوسف ہنجراݨی صاحب منیر آصف تمام دوست پارس بخاری رشید صاحب او تاں افسر بݨ ڳیا ہے بھیݨ سمجھیندا وی نئیں شرر صاحب سیندی رہیاں مل دے بوچھݨ جئیں بھرا دے واسطے میݙے کیتے اے شفا اے یا شفا اے نئیں خبر دید تیݙی ہے ضرورت بس دوا دے واسطے مہربانی میڈے کیتے اے شفا اے یا شفا اے نہیں خبر دید تیݙی ہے ضرورت ٻس دوا دے واسطے ایندی مرضی جیویں سمجھے میݙا اپݨا ظرف ہے ایں خدا کوں معاف کیتم اوں خدا دے واسطے ابتدا کیتی کرو کہیں انتہا دے واسطے تے جݙاں اپݨے چھوٹے گھر دا وݙا تھیا ہامیں اوں ویلے میں تریجھی چوتھی پڑھدا ودا ہامیں جݙاں چاچیں مامیں میݙے سر تے پٹکا ٻدھے۔ پٹکا وݙا سارا ہا میں نکا جیݙا ہامی۔ جݙاں چاچیں مامیں میݙے سر تے پٹکا ٻدھے۔ پٹکا وݙا سارا ہا میں نکا جیݙا ہامی۔ کیرھا جرم ہا ٹکڑے ٹکڑے تھی کے گھر دو آیاں۔ میں تاں بستہ چا کے اماں پڑھݨ ڳیا ہامیں۔ آکھیا ہا وی والی وچوں وال چھڑا ݙے میکوں۔ میں اوں ویلے والیں دے وچ ویڑھیا ڳیا ہامیں۔ جݙاں اپݨے چھوٹے گھر دا وݙا تھیا ہامیں۔ تیݙے ناویں تھیاں کہیں دی کیا لوڑ ہے صرف توں دلربا صرف توں جان جاں میں تاں زیر زمیں توں فلک توں بلند عرش کولوں اچیرا ہے تیݙا مکاں ہکے معشوق دے ݙوہیں عاشق کسے توں میݙا تھی ڳیو میں تیݙا تھی ڳیاں میں منینداں توں خالق میں مخلوق سہی توݨے مخلوق ہاں ول وی عاشق تاں ہاں تیں تاں مرضی دا محبوب اپݨا بݨائے میں تاں تیݙے بݨائے ہوئے تے عاشق تھیا ہاں عشق میݙا وی سئیاں ہے تابع تیݙے میں تاں تیݙے ݙسائے ہوئے تے عاشق تھیا ہاں میݙا سئیاں تساں آپ آکھیا وی ہے دلربا دل نشیں توں میکوں بھاندا ہئیں کملی اوڑھیں توڑیں زلفاں جوڑیں توڑیں میکوں ای بھاندا ہئیں میکوں اوں بھاندا ہئیں متاں تھک پوویں سئیں کجھ عبادت گھٹا دلربا دل نشیں پر سکوں بھاندا ہئیں میڈا مالک تساں آپ آکھئے ایہو میکوں بھاندے اوہو جیکوں توں بھاندا ہئیں میڈا مالک تساں آپ آکھئے ایہو۔ میکوں بھاندے اوہو جیکوں توں بھاندا ہئیں۔ تہوں تاں خوش بخت خود کوں میں سمجھی وداں کہیں دا طالب ہیمی کہیں کوں مطلوب ہاں۔ تیکوں بھاندن محب تیڈے محبوب دے اتھو ظاہر تھیا میں وی محبوب ہاں۔ اتھو ظاہر تھیا میں وی محبوب ہاں تیڈو آون دے ترلے کریندا تہاں ونکو ونکی دے رستے ڈکھیندن میکوں۔ تیݙا قرآن پڑھ کے اے بندے تیݙے اپݨی مرضی دے مسلک ݙسیندن میکوں تیݙی جنت دے منظر ݙکھا کے ولا تیݙی دوزخ دی بھا توں ݙریندن میکوں تیکوں پتہ وی ہے سچی آکھاں جیکوں اوہے کافر بݨا کے مریندن میکوں میݙیں سوچیں کوں وسعت عطا تھیوے ہا سوچ سچی ݙساوے ہا کنتے ونڄاں اے چھکے آپ دو او چھکے آپ دو ول وی کافر سݙیندا ہاں جنتے ونڄاں میڄے سوچیں کوں وسعت عطا تھی ڳئی کوئی تاں سوچیں کوں سوچاں ݙیواوݨ لڳے تیکوں قرآن تے آل دا آکھیمی میݙی رسی پکڑ اے ݙساوݨ لڳے توں تاں مخلوق تھی کے خدا بݨ ڳیو میکوں میݙی حقیقت ݙکھاوݨ لڳے میݙا بندہ تہا بندگی واسطے ہݨ تاں بندہ وی بنجیں کوں کھاوݨ لڳے اوئے پہلے بندہ تاں بݨ میݙا بندہ ہوسیں میکوں فقہ تے مسلک دی کوئی لوڑ نئیں میݙی مخلوق عصمت رواوے جیرھا اوندی میݙی محبت دا کوئی جوڑ نئیں اوندی میݙی محبت دا کوئی جوڑ نئیں۔ تے جیویں تیں ان بنڑایا ہے ایویں دوستی دا معیار نئیں ہوندا او بندہ بندے دا یار ہوندا ہے بندے بندے دا یار نئیں ہوندا۔ جیویں تیں ان بنڑایا ہے ایویں دوستی دا معیار نئیں ہوندا۔ بندہ بندے دا یار ہوندا ہے بندے بندے دا یار نئیں ہوندا نہ کاراں بنگلے نہ کوئی پلازے نہ کار خانے خرید کیتن تساں تاں اپنے وی ویچ کھادن اساں بیگانے خرید کیتن تہاڈے کولھوں ہئی زر زیادہ اساں تاں عصمت خلوص خرچے تساں زمیناں خرید کیتن اساں زمانے خرید کیتن۔